Ber litino Acholi, kaka lwor, tin nino dwe pyer adek wiye acel me dwe me apar wiye aryo, man aye agikki mwaka me alip aryo ki pyer aryo wiye adek, man latin wu mawa Francis Omoro ma tin tye ka mini wu kwena ma a ki bot tibu wa me tekwaro. Botwu me donyo i mwaka manyen 2024 kaka cul i kaka lwo, Nino-ni eni me agikki-ni nino ma pire tek, nino dwe pi dek acel me dwe me apar wiye aryo nino ma pire tek. Nino-ni eni ni lubu lubu miyo lok ki lwak ma tye i lubu-ni. Lami lok bedo preciden onyo won lobo, en ma oweko tim ni bene kadi ni ngo, Ladit Jenerol Yoweri Museveni omyero omi lokke lokke ki lwak me Uganda. En lokke ne eno ni en aye miyo gum ki lwak me Uganda me donyo I mwaka manyen. In tim ni bene nongo lwak me Uganda tye ki yom cwiny ki celo firework. me nyutone ni gin Lubanga oye gini kato me donyo i mwaka manyen. Cawa bicel ki tam ma gidonyo tim, fireworks bicelo i lobo lobo weng. Dong an, ladit mawa Francis Omoro, tyen me acel, amito ni ami dwon tipo me tekwaro bot Kun Acholi Acholi, Lubanga oye. Kacokke madit me roco paco otimme ma litino acul aryo en aye gin gutero timme. Timme obedo i pogdwo. Dong aculi, an amito miniwu dwon ma a ki i ker ker kwar aculi ma tipo aye doro peko pa aculi. En aye Acholi tye ka yenyone. Peko pa Acholi, En aye Acholi tye ka yenyone. Kacokke me roco paco ma Dokta Olaro tunu gin ki ciga mo yo winy dolo kacel ki lutela Acholi Nobert Mao, Gerald Charles Otema, O. Hillary Onek, Okello Oryem, Hon. Richard Too Dwong, Wun lutela mapat pat-ti weng, wun wutye ka yenyo peko pa Acholi ki tyeko nining? Dong, an amito waco ka tye Acholi tin ni, ka in ipenyo latin Acholi ni peko ningo? Peko ningo? Latin Acholi biwaco ni an peko na Yuweri. Ka anene Yuweri dong gamene ne two, ci nongo peko na ogiko. Ee, Acholi weng. Gin kok ni pekogi. General Yoweri Museveni bulu madwong pa culi weng rom aroma kany in ipenyo latin Icrael ni in piko ningo biwaco ni an pekona Palestina? Ka in ipenyo latin Palestina ni in piko ningo, en biwaco ni pekona Icrael, litino matino ma kinywalogi. Gipwonyogi, Lobo aryo-ni pwonyo litinogi ki rac pa lawote, ci litino dongo mako i wigi. En aye gin ma tin, dwona ma obua ki bot tibu me tekwaro mamegwu ma yam ogwoko kwarowu owil. Ka peko-ni ma un wutye ka waco ni peko ada, kit ma timo tera kwede koko pa cwali ni pekogi weng ocung i kom Yuwel-li, pe tye a hundred percent. Ae, pe tye a hundred percent. Romo bedo fifty ocung i kom Yuwel-li, fifty ocung i kom Acoli. Ento pe tye a hundred percent kit ma gin kok kwede kaka lwongo kaka Acoli. An amito waco peko pa Acoli. Macalo dano ma timwu me tekwaro telo, aco ni wun weng-ngi wungeyo ni Ladit Yowel en aye Lubanga otiyo kwede oduko tipo ma kilwongo ni tipo me tekwaro i lobo me Uganda. Muni obino kwanyo muni ma gin obino colonizing Uganda gin guturo tekwaro Obote ma obino, obote bene omedde ki gengo tic pa tekwaro. Lutela-ni weng pe guye ni tipo me tekwaro kuduku ka loc ma lubbe ki ripot ma Muno omiyo, pien Muno ongeyo mung ni tipo me tekwaro-ni tek loyo gin mo keken. Ento ladit Jeneral Yoweri Museveni ki ryekone ki ryeko pa kwarogi gutibo me Bajwedi ma en waco ni aye obedo ka tic kwede oweko en odwogo tekwaro i lobo me Uganda. Dong Acholi, tekwaro ma odwogo-ni en aye peko namba acel ki wun Acholi. Pe acoli keken kun aloko iye tekwaro mudugu ni en aye peko namba acel ki kaki weng ma i Uganda. Pingo awaco kit man? Ladit yo wer odugu tekwaro ma yam munu balo con con mwaka miya acel i Gidhu. En to Ker mapat pat ma kombeddi kiminigi twero me loro tekwarogi ni gin pe ngeyo kit ma tipo ni, pe gingeyo cik pa tipo ni, gin ma tipo ni mito. En aye okelo peko madit, en aye tye ka kelo peko madit ki kaki weng me ilobo me Uganda ma ladit Yoweri. Tye ka tegone ni, Timwu ni eni ma kidukuwu-ni tye ki cik, tye ki kit ma myero en kigwok en kwede. Timwu ni ma kilwongo ni timwu-ni, timwu ni dano, ento gin bedo i nge spiritual world, komgi pe nen atata, ento gin tye calo dano, en ma wan bedo i wi lobo-ni gin tye calo dano. Gin timwu ni eno ni aye gin tye ki twero me loc. Gin aye loyo lobo. Acholi owiny maber ki lwak me Uganda. Spiritual world en aye loyo lobo. Spirit aye loyo lobo. Kare ma ladit Gerald Yoweri Museveni dugu tipo me tekwaro, dano pe, ker mapat pat pe gin ngeyo kit ma mi gwoko tipo ni wek okonygi. Weko tipo ni oloko ngeyo ki dano weng. ki ker weng. Ngat ma odoko-ni, Yuwelo ma odoko tipo-ni, en ngeyo ngo ma tipo-ni mito weng. Pien nino ducu awacci wu ni, ladit Jeroc Yoweri Museveni tipo-ni en aye telo en oweko ka oneno en ori i loc. Loyo ngatti mo keken. Loyo ngatti mo keken, pien tipo me tekwaro en aye tye ka gwoko en i loc ki jone weng. Dong, ngo ma tiponi mito? Acholi pe tye ka tipone. Tiponi mito ni abilane omyera ki mine cam wek en egwok dano. Kobedi ka in ineno ker mapat pat ma i acholi, nga ma Luker tye ka gwoko kergi kacel acel ki dho jang timwu nimito, pien timwu nimito ni ka in jo pa Labek-ki, wun jo pa Labek keken en aye wugwoko timwu-ni. Pe tye ngatti mo ma woko ma myero gugwok ma a ki i lamogi ma a ki i Buganda me bino ka gwoko timwu-ni. Kit ma kitero kwede kit ango? Timwu-ni opoko tic mapat pat weng ki ker kacel acel. Lutit. Tipo kaka ne tye. Lugwok Rwot kaka ne tye. Lutim abila kaka ne tye. Tipo ni opoko tic weng i ger kacel acel acel acel acel acel acel. Ento kobedo i cawa ni, Acoli, nga ma tye ka tito tipo ni? Nga ma tye ka gwoko ker wu? Ngat ma tye ka gwoko ker wu en aye. General Yoweri Museveni, ee, ka cente mitte i ker, in inongo ni lupalabek weng, rwot me palabek tango cinge bot ladit General Yoweri Museveni, mini walim me gwoko ker, ee, tekwaro Acholi, ka ciling peke, tango cinge. Rwot Jeneral Yoweri Museveni ma nyuto ni Ker ma Yoweri odwogo ni en aye tye ka gwoko Ker-ri ma nyuto ni tipo-ni weng ma tye i Ker-ri ngat ma gin ngeyo en aye Jeneral Yoweri Museveni. Acwalo winy maber lwak me Uganda winy maber oweko pe acwale keken ka icito i lango ka in ipeny ni langi wun aye wutye ka gwoko Ker-wu jami weng wun aye wutimo langi pe timo ka in icito I West Nile, i Alur, i Lugwara, nga ma gwoko ker, nga ma miyo cente me gwoko ker, wa tum bene tumo cere ma an abedo ka wot, an abedo ka wot i cere, tipo wocca ni wot eciti, wot eciti i abila weng pien abila ni dong iweko. Atamo ni wan ki General Yoweri Museveni en aye tipo me tekwaro ka watye ka lok, wa ngeyo ni tipo ni tek dok wa ngeyo ni tipo ni en aye gwon twero, oweko obedo cawa ni Ka wuwinyo jami ma Yoweri Museveni tye ka waco ni imito a ki bot munu, tipo romo konyo en. Tipo romo konyo en bene loyo wa Amerika, loyo wa lweny ma Amerika romo kelo i kikome. Pien kombeddi i cawa-ni, Head of States pole me Afrika gin pud woro jok pa munu. Gin pe woro Yecu Kricito, ento ladit Yoweri Museveni en aye woto ka limo luwotgi-ni weng. An angeyo ni tika min woro ki tibu me tekwaro kacel acel me South Africa, me South Africa nyo Caa-ci Aneno ka en donyo i abila, le eno ni en aye gin ma loyo lobo. Ento munu waco wa ni eno ni jo ma ka oneno ladit lobo kin okene nongo tye ka wot i dye lum pien tibu-ni pe bedo ka maleng. Ee, jo mukene tamo nen aditi. Pien kadi president tye ka wot ki cito i abila pa jo. Munu aye abila ma tipo ma oa ki i polo, ci aco ni, Pikuwu, en aye wun owikowa gin ma myero wun wutim, ni Yoweli aye otimiwu. Ee. Ngeyo nyo president aye otimi wu eh lango mada kacokke wu ma wun wubedo iye i pong dwongo. Watamo ni man wabitero bot gamente. Man gamente myero gutimo jami weng acoli wun wutero bot gamente ane aye otimi wu. Pe acoli keken, kaki weng ma i Uganda. Ah, ee, watino gi i wer aye gwoko. Co tyen amito waco wa wun acoli ni piko wu fifty percent ci wun acoli ci but wu pien wang wu pe pe yao yape ee wa wun jo ma wubedo cok i gabene ma kobedo wutiyo ki ki gabene ni pe tye gin mo ma wun wupwonyo ki i kom ladit lobo ma wubedo cok kede ee gin ma myero wun wupwony en aye ni Tekwaro, En aye oweko ladit. Ci dong tin man amito cwalo New Year Message bot lukwan, kiwaco New Year Message bot Acholi ki dwon Tibu ma eno ni, Lok pa Tibu, Tibu yam loko. Ka kiyubo gang kite eni, kita wun oa ka ayubo gang kong dwongo ni, Tibu nongo Tibu ki dwongo Tibu loko. En Tibu eni komedo tika lok ki ni, Acholi tin wuwinyo ni pimo wu pe Museveni, pimo wu pyerabic romo bedo Museveni. Pyerabic wun, ma nyuto ni fifty percent wa-ni ocung ka kwene? Fifty percent me peko wa-ni en aye mito ni kidok cen ki tekwarowa. He? Jo ma gin dong guao ki i abina pa mono calo ma awagi-ni, wubino lub kore. An namba acel acung, amito ni namba aryo obed i ngeya. Kiye kit eno. He? Wek wan wanenu twenty twenty four ma tum-mi. Ka pe alokaloka obedo i lobo Acholi, wanino ka alokaloka obedo pe i lobo Acholi. Acholi tin ka wabidonyo i mwaka, waweko koko woko ki nying General Yoweri Museveni ni en aye peko. Yoweri pe peko wa hundred percent, wawiny maber eh, Yoweri pe peko wa hundred percent eh, kobedo ni kit ma en tye i tekwaro ne, Ker yang kacel acel, Ker lwenyo, wawiny maber, Ker yang lwenyo, Tibu ni lwenyo eh, Tibu me Olal teng me pora, lupora olwenyo ki lupayera, lupayera olwenyo ki lupadibe, tipo ni lwenyo kobedi cawa ni tipo ma General Yoweri Museveni doro en ma enun bacweci, tipo pa jo bacweci, tipo ni lwenyo ma nyuto tipo ni oyi lwenyo i kom ker weng mapat, tipo weng mapat pat obu lwenyo i kom tipo pa lwor. Wun wuwiny maber ni lwak me Australia lwak me Luo ki lwak me Uganda pimo wu pe a hundred percent kit wuwanyo ni Museveni eh? Amito waco wun Australia ni ka Museveni tin Lubanga olwongo tin eh? Ka Lubanga olwongo Museveni tin nongo piko wupe otum nongo peko Australia otum. Nongo peko pa cwali pe obuto. Pien later labongo-ni mogo bino ki i nge Muceveni-ni, ee, labacwedi bongo-ni mogo bino leyo ka Museveni. Pien, ki lok ada, kobeddi i cawa-ni, tipo ni eni ma Museveni obedo ka pi mwaka me kwone kulu-ni, tipo ni omiyo ki ladit lobo-ni jami weng. Omiyo ki ladit lobo-ni lim me gwoko kerre, omiyo ki ladit lobo-ni mony me gwoko kerre, mono tic pa timwu pe en tic pa tiri? En aye miyo lim me gwoko ker, ki miyo protection kerru. Timwu-ni gubedo omiyo ki ladit General Yoweri Museveni gin gumine General Salim Cale. Acol wuwiny maber, jo man angeyo ni gingeyo kit ma gin woro timogi tye aryo, En aye General Yoweri Museveni kacel ki General Salim Saleh. Mono jo ma gin ngeyo tek pa tipo ci giworo tipo weko tipo tye ka gwoko gamenagi. Dong komedi ka wun wuneno jami ma tipo miyo ki jo gwok ka cego dong jo ladit-ti dong ocito. En aye A Litino bacweci, Litino ma gin tye i bacweci, en aye gin ocako a o ki i yo me woro tipo. En aye gwokgi, ter a ki botgi. Wuwiny maber, wun wuwiny maber, pien an ma wa pe aloko lok ata, omyero adok gin ma kong lek mo ko obino i wiya. A Ci, man aye message me mwaka manyen 2024 Ni ka wa bidonyo i kimwaka, ki wek koko wun acwali wek koko ni yuweri aye peko wu 100 percent, ko wutyek 50 percent ma omigwu ni me doke, 50 percent ocung mere solid i kom tekwaro. Ka wun wudok ki tekwaro, tipo me tekwaro ni wek konyo wu. Litino wu mo ma tye ki tipo mo peke i kom gi ma giwoto ni, tipo ni ka in ipe kede, nongo in itye agwel odok. Obedo caro an aneno winy dolo en ma en owaco gin ni, An gi wang me tipo tipo nyuta ni ecika won odok, pien pe romo lweny kit ma yam tipo lwenyo kit awaco aoc ni tipo lwenyo ni. Pe romo lweny ka ngat oturo lweny i kom winy dolo, acuko jam dero nongo pe i kome. Peke pe konyo, be pe ngeyo ni lawot okete? Ee, yat pe ngeyo. Gin ma gwoko en mere en aye monye ki tamo ni intelligent. Omyero gugwok ni ladit ka iwoto wot kit man, kit man, kit man. He, gitiro wa weng. General Charles otema. Gin ma gwokogi pe. Utunu gin ma gwoko peke. Ento jo pa Yoweri gin ma gwokogi en aye tibu ma gin guduko i Uganda. He, tibu ma guduko i Uganda ni weko gin ngeyo lumone gi woko. Ka gin gubako doggi bot tipo me bacweci, in inongo ni gin ka icito ka lweny kedgi, gin nikiwu. Atamo ni amito ni Ker acel keken i Uganda yam pwo, en aye Ker me Buganda. Ker me Buganda, fifty percent ma meggi-ni gin tye ka tic kwede maber pien gin gudok i tekwaro ci gin pe giye gin mo mapat. Clip ma a ki bot Litiro Baganda. En aye oweko gubedo caro ineno gin tye ka temo at least temo bed Museveni eh gin tye ka temo bed tibu pa Museveni pien tibu tibu ni ma ladit lobo ni tiyo kede ni pe yot ba tibu me tekwaro tek en aye oweko nongo neno Baganda kobedo cawa ni en aye the only kaka Ma ka obedo i cawa-ni gin tye ka timo lweny ki Museveni, ento pe tye kaka mo ma twero. Kokona ma agikki amito akok i kom awocewu ka wadonyo i mwaka manyen ene ni Ker-wa peke. Ker peke pien kit ma bino awocewu-ni kobedo ni runi weng, runi weng, ku runi pyerabic wiye abiro pi bic aboro, aa, pi bic aboro-ne. Rwot cwa ma kicok wiyo ne rwot roi, wiye ne tye ci doko rwot runi pyerabic wiye abor. Ento kom runi pyebic abiro nene ma tye ni weng amito woco wu ni tibu ma gwoko ker kacel acel peya odugo iye, pien tibu pe romo dugo ka mirok aye tye ka gwoko ker. Kobedo icawani runi weng ma i lobo acoli ngat ma tye ka gwokogi ma minigi lim en aye President Yoweri Museveni ma ngat ma tye ka gwoko ker ki limme en aye General Salim Saleh anyo ni ker wa weng kobedo i cawa ni litino acholi ka wun wumito ni a a a a a Ker kobed tye, ci wucak ker kacel acel gucak yubo lim me gwoko ker wek i gameno gukonywu i area me dongo lobo mukene. Ento i area me ka ma timwu tye iye, wukony kor gameno, wukony kor Jerucalem gin i yo eni. Ento kobed i cawa-ni, giwot arwot, omyero Jerucalem omi jami weng ce timwu ni adada enini, Pe omyero wugwok Jerucalem gin ki yuwe. Wuwiny maber! Dong an agoyo duru botwu ni, wun jo ma pud wutye i dini pa muno, i ot lega pa muno, man kobedo i cawa-ni, wun aye wutye i kero. Wubed ryek ka wupwonyo pwony. Pe wupwony ni tipo me tekwaro-ni tipo marac, olik kwicikwici. Wek dano gucak. Wek litinowa gucak ngeyo ni lok ma mawa gilwoko-ni pe jok, ento gin ma myero ekony acoli. Pien pe waromo waco de ni dano bo a lawang acel tin. En ma wan watye ka waco-ni ni acoli bo a lawang acel a o ki i dini pa muno i ot lega me duku tekwaro lawang acel, pe. Ento wun litino acoli ma wutye i dini, kwerana botwu ni ka wupwonyo pwony, wupwony acoli Ma odwokogi gin ngeyo tekwaro ma meggi, man aye kwenana ma oa ki bot Ker Kwaro Acholi, kun wok ki i abina mapat pat me Acholi, odonyo i mwaka maber jokjok ma malo.